Léif Nolauschterer, léif Frënn vun Natur an Ëmwelt, léif Frënn generell vun der Natur, léif Membere vun Natur an Ëmwelt an den eenzelne Sektiounen hei op der Kockelscheier, déi bei eis schaffen, am Éislek schaffen, déi zu Diddeleng an der Pflegestatioun schaffen, Léiwe Mëtteg alleguer! 100 Joer Natur an Ëmwelt hu mer hannert eis bruet. Net esou einfach an net esou ëmfangräich wéi mer eis dat virgeholl haten. An Dir wësst firwat? Corona huet eis e Strich duerch d'Rechnung gemat, awer am Nachhinein muss ech soen, ee klenge Strich trotzdeem, well mer vill Aktiounen awer konnte maachen an och e groussen Deel vun den Aktiounen online. Mir hu missen déi eng oder déi aner Saach ofsoen, Mir hunn awer och d'Geleeënheet profitéiert fir 100 Joer e substantiellt Buch, géing ech et mol nennen, erausginn iwwert d'Natur, iwwert eise Veräin, mee virun allem war et eis wichteg e Genre Lexikon och an deem décken 560 Säite Buch ze hunn, fir Iech de Spaass un der Natur nozebréngen, fir Iech ze lackelen, mat den Naturschutzthemaen auserneesetzen. Ech denken, dass Domat mer mat d'accord sinn, d'honnert Joer ass e laangt Liewen, an als Honnertjähreg muss ech awer soen a verspriechen, dass mer net gaga sinn, mee dass mer nach voller Energie sinn, dass mer voller Tatendrang sinn, wéi een als honnert Joer net ëmmer sech hätt kënnte virstellen, well mer hu vill, vill Erausfuerderungen an den nächste Joren nach ze meeschteren. Als Natur an Ëmwelt, als Lëtzebuerger Land, als Europa, mee och als Welt un sech. Et sti grouss Terminer op der Agenda, sief dat eng Cop 26 a Schottland iwwer d'Klimaofkommes, sief dat eng Cop 15, vläit a China, wéi et ugeduet ass, fir d'Biodiversitéitskonventioun virunzedreiwen, datt mer och do endlech vill méi massiv Succèsen kënne verzeechnen, wéi dat bis haut de Fall ass. Well wann een iwwer déi lescht 100 Joer kuckt, stelle mer fest, dass déi Trenten, déi och scho virun virun 60, 70, 80 Joer festgestallt gi sinn, dass et an der Natur ëmmer erëm bëssen zréckgeet, dass d'Natur ëmmer méi leit, dass den Drock op d'Natur an ob d'Déierewelt ëmmer méi zouhëlt an dass mer feststellen, elo réckbléckend op déi 100 Joer wou mir existéieren, dass dee Rhythmus ëmmer méi zouhëlt. A wann een dat dann ëmdréint an no vir kuckt, da muss et engem schonn Angscht ginn, wa mer dee Rhythmus do bäibehalen, dass et vill méi dramatesch nach gëtt wéi dat kéint sinn. De Golfstroum dee sech ofschwächt, wat Inzidenzen op d'Klima huet, Den CO2-Ausstouss, deen an deene leschten 80 Joer sech verduebelt huet an der Atmosphär. Wann ee kuckt, d'Wildnis, wat een sougenannte Wildnis nennt, ass och an deene leschte 60 Joer ëm d'Hallschent zeréckgaang, wat onberéiert Natur ass. An d'Weltbevëlkerung ass an deene leschten 80 Joer vun zwou Milliounen op aacht Millioun, Milliarden, vun zwou Milliarden op aacht Milliarden an d'Lut gaang. An dat weist alles, dass mer awer musse reagéieren. Mir hunn. An alle Beräicher fuere mer mat Vollgas. Mir kennen d'Mauer a mir hunn déi scho laang gesinn. An d'Mauer kënnt ëmmer méi no a mir renne weider a mir trieden net op d'Brems. Et gëtt awer héich Zäit, dass mer a verschidde Beräicher op d'Brems trieden. A vläit ass et gutt gewiescht, wann een dat esou däerf soen, Datt de SARS-CoV-zwee, deen eis de Covid 19 Pandemie bruet huet, vläit en Déclic bei ville Leit fäerdeg bréngt fir ze soen, ok, mir kënnen net esou viru fueren, wéi mir dat elo gemat hunn. Ech maache mer zwar, eng Klammer op, e bësse Suergen, datt vill Leit nervös gi well se net kënne reesen, well se net kënne grouss Fluchreese maachen oder wat och ëmmer. Mä gutt, ech mengen awer, dass vill Leit och verstanen hunn, dass mer hei zu Lëtzebuerg eng flott Natur hunn, dass mer hei zu Lëtzebuerg och kënnen Fräizäit maachen. A mir hunn zum Beispill an eiser Fleegestatioun iwwert déi Méint, wou elo d'Pandemie leeft, vill Déieren erakritt, wou mer awer och vläit mengen, dass et dermat ze dinn huet, dass d'Leit och vill méi dobaussen an der Natur ënnerwee sinn a forcément dann och méi Déieren en détresse Gesinn. Ech denken also, dass d'Perspektiven engersäits schwaarz um Horizont sinn, mee dass mer awer och d'Méiglechkeet hunn, wa mer an eise Käpp villes änneren, fir deem entgéintzewierken. An d'Politik ass natierlech gefuerdert dodran. A mir wäerten als Naturschutzorganisatioun massiv deem versichen Drock ze maachen, entgéintzesteieren, fir dass mer dat an deenen nächste Joren hikréien. Mir hunn iwwer déi 100 Joer, wéi gesot, vill gemaat. An deene leschte Joren hu mer iwwer d'Joer praktesch 300 Aktivitéite gemaat a ville Facetten. Dat bedeit, dass mer praktesch all Dag iergendwou eng Aktivitéit haten. An dat hu mer och fäerdeg bruet duerch d'Ënnerstëtzung vun eise Membere selwer, mee och vun iech dobaussen, léif Leit, Lëtz, Lëtzebuerger, Lëtzebuergerinnen. An all déi Leit, déi hei an am Land bei eis wunnen, mat der Ënnerstëtzung vun Iech, ouni Är Cotisatioun, ouni Är Donen oder Ierfschaften, déi mer gemat hunn, wär dat alles net méiglech gewiescht, dass mer iwwer eis Fondatioun iwwer 1.500 Hektar wäertvoll Terrainen ënner Naturschutz kënne setzen a pflegen, dass mer an eiser asbl. Massiv, massiv Informatioun, Sensibilisatioun, Naturberodung kënne maachen, huet domat ze dinn, datt Der eis ënnerstëtzt. Engersäits gi mer natierlech ënnerstëtzt vum Ëmweltministère a vun anere ministerielle Stellen zum Deel. Mee ouni Är Ënnerstëtzung ass dat einfach alles net méiglech. Mir hunn zum Beispill an deene leschte Jore vill drop reagéiert iwwer déi sougenannte Pollinisateuren, dat heescht Beien, Harespelen, fir Iech dobaussen ze informéieren, wat ee kann alles maachen, ouni direkt mat der Gëftsprëtz ze kommen. Mir hunn och elo kierzlech eng richteg flott Konferenz gehat mat engem Dokter Reckhaus. dee säi Betrib, deen iwwer Joerzéngten an der zweeter Generatioun schonn Insektevernichtungsmëttelen hierstellt, an dee säi Betrib komplett ëmgekrämpelt huet, andeem datt e seet, Mir ass eng Méck, anstatt datt ech ëmmer erëm nei Gëfter entwéckele fir d'Méck futti ze maachen, mir ass déi Méck och wichteg, well hannendrun, an dat ass e immens flott Beispill, Hannendrun hänkt jo do immens vill. Et ass jo net nëmmen d'Méck, déi eis ronderëm de Kapp summt, mee et ass déi Méck, déi fiddert zum Beispill d'Schmuebelen, déi fiddert zum Beispill aner Déierenaarten. A wa mer keng Mécke méi hunn, dann hu mer och keng Aarte méi. Da wonnere mer eis, dass op eng Kéier an eise Gäert keng Villercher méi do sinn, dass et dobaussen net méi summt, wa mer sprëtzen, Pestiziden ausbréngen, dass da keng Raupe méi do sinn. an ergo och keng Päiperleke méi. Mir mierke jo alleguer, dass Päiperleke verschwannen, dass vill flott, schéin Insekten och do net méi do sinn. An och dat Argument, Insekte si schiedlech oder si emmerdéieren eis, ass net wouer, well et ginn an enger intakter Ëmwelt, an enger intakter Natur Vill Insekten, déi aner Insekte friessen, déi schiedlech Insekte friessen, aner Déieren, déi sech ernäre vun deenen Insekten, déi mir mengen, déi wiere schiedlech oder géingen eis emmerdéieren. Also brauche mer en zesummenhängend Netz. Déi Vernetzung ass e klasseschen Term, dee vill ze vill vläicht och gebraucht ginn ass eng Zäit, mee Mir mussen eis realiséieren mëttlerweil, dass mir als Mënschen an enger natierlecher Ëmwelt entstane sinn. Haut si mer aus där, leider géing ech soen, erausgewuess, andeem dass mer vill ze vill kopflasteg gi sinn an de Kontakt zur Natur verluer hunn. A wa mer dee verléieren, dann ass et dramatesch ëm eis gestallt, well et ass d'Natur, déi eis erhält, et ass d'Natur, déi eis eng propper Loft liwwert, et ass d'Natur, déi eis propper Waasser liwwert, et ass d'Natur, Eng propper Natur, eng intakt Natur, déi eis gesond Liewensmëttel liwwert. A wa mer dat alles vergiessen, da kënnt enker dee Punkt, wou mer d'Kéier net méi kréien, an da geet et och eis un d'Guergel. Dofir mengen ech och, dass déi Covid 19 Pandemie och e gutt Beispill war, wou ee gesäit, dass déi Ausbreedung vun eis Mënschen an déi. leschten Naturreservater, wat dat vu Konsequenzen huet, wa mer eis als Mënschheet aus deenen an intakt Urwälder, intakt Biotoper, brauche mer eis net ze wonneren, datt mer dann do als Mënschheet Mikroben a Virusse fannen, déi et net esou gutt mat eis mengen an déi dann och séier op eis iwwersprangen. A wat mer eis méi ausdehnen, wat mer eis d'Welt méi ënnerwerfen, wat déi Gefor an där Richtung och méi grouss gëtt. Ech mengen, dass et dofir och wichteg ass, dass mer eis bewosst sinn, dass mer eis e bëssen zeréckhuelen, dass mer méi Respekt fir d'Natur huelen an och d'Natur eng Chance ginn, well ouni d'Natur hu mir keng Chance. An ech denken, dass déi Erausfuerderungen, déi des Ëftere schonn ugeschwat gi sinn, déi hei zu Lëtzebuerg vun der Politik thematiséiert sinn, thematiséiert ginn, dass et déi, dass et un eis ass, déi wichteg ze huelen an och do géintzesteieren, sief dat Loftverschmotzung, sief dat Waasserverschmotzung, Buedemverbrauch, Buedemverschmotzung, sief dat virun allem awer och de Kaméidi, sief dat Liichtverschmotzung. Kierzlech ass nach eng Etüd erauskomm, zum Beispill, Dass an der Vullewelt de Kaméidi och en dramateschen Afloss huet, dass vill Vullenaarten drënner leiden, och Insekten, Grillen zum Beispill, déi sech net méi fortpflanzen, well se géint de Stroosseverkéier zum Beispill, dee Kaméidi, deen do entsteet, net méi konkurrenzfäeg sinn a sech net méi kënnen erëmfannen an dann natierlech och reproduzéieren. Einfach fir ze weisen, dass alles zesummenhänkt vum Kaméidi, vun den anere Verschmotzunge vun eiser Ëmwelt, an dofir gëtt et héich Zäit, dass mer virun allem och aus eegenen Interessi eis do dergéint wieren. Ech denken awer, dass mer als Natur an Ëmwelt net esou schlecht opgestallt si mat eisen ugestaltenen wëssenschaftleche Mataarbechter, mat deene Leit, déi op den Dossiere schaffen, Kommunikatioun, Informatioun, Naturberodung, awer och Dobaussen de Monitoring, wat ass lass? Ouni dat wéisst mir och net u präzisen Donnéeën, wat net riit leeft an der Natur. An dass mer do zesumme kënnen mat de Verwaltungen, mat de Ministèrien a mat eisem Ëmweltministère Aktiounen, Iwwerleeunge kënne starten, wéi mer deem entgéintwierke kënnen. Dat ass natierlech nëmme méiglech duerch d'Ënnerstëtzung vun der Ëmweltministesch, vun eisem Carole Dieschbourg, mee och aner Ministèren, déi eis an deene Beräicher, wou mer aktiv sinn, hëllefen, d'Verwaltungen, fir deenen och bei dëser Geleeënheet en décke Merci ze soen, an natierlech Iech alleguer, eis benevol Mataarbechter, eis Memberen, déi Dausende vu Memberen, déi mer hunn, a virun allem natierlech och déi, déi eis finanziell ënnerstëtzen, duerch en Don oder duerch gréisser Donen oder duerch, eng Ierfschaft, respektiv duerch e Sponsorat. Ouni Iech, ouni déi finanziell Mëttele wär et net méiglech, well eng vun eisen Erausfuerderungen, dat brauch ech net ze verheemlechen, an Zukunft ass natierlech dee finanzielle Volet, deen eis ëmmer méi dréckt. Dee Schock, dee Schong gëtt ëmmer méi enk an och do drop mussen mer schaffen. Mee virun allem ass et wichteg, dass mer Déi Erausfuerderungen am Naturschutz, Ëmweltschutz an der Biodiversitéit ëmgedréint kréien, déi Trenten, déi de Moment um Wee sinn. Dofir Iech alleguer, déi Der de Mëtten Iech Zäit geholl hutt nozelauschteren, en décken, décken häerzleche Merci. Dir hutt verstan, dass mer mat 100 Joer esou jonk si wéi virun 100 Joer, dass mer déi nächst Jorzéngten mat voller Energie uginn A wann Der eis weider ënnerstëtzt, wäerte mer dat och méiglech maachen. Mir hunn intern och vill Leit, déi eis, wéi gesot, hëllefen. Puer Leit, déi extra sech dëst Joer oder d'lescht Joer engagéiert hunn, virun allem am Beräich vum neie 560 Säite Buch, wat jo net esou evident war. Dat war eng Mammutaufgab. A symbolesch fir ronn 40 Leit, déi dodru geschafft hunn, Symbolesch gi mer alt all Joers Éierungen un verdéngschtvoll Mataarbechterinnen, Mataarbechter oder Fräiwëlleger, déi eis an deem Beräich gehollef hunn. E gëllene Regulus, dee gesäit esou aus, dat ass natierlech och de Regulus, eisen Symbolvull hunn eis Zeitung, déi der regelméisseg jo kritt, och nom Regulus genannt. Dëst Joer géingen zwee sou Regulussen u verdéngschtvoll Mataarbechter, Mataarbechtor déi Kéier goen. Dat ass eng Kéier den David Crowser, dee beim Buch eng enorm Aarbecht gemat huet, sou wéi och de Jang Weis, deen an deem Kontext sech massiv agesat huet a matgehollef huet. A si ginn dee symbolesche Geste och virun u all déi, déi hinne gehollef hunn, fir dat Buch ze realiséieren. Also Merci deene verdéngschtvolle Mataarbechter, déi dëst Joer geéiert gi sinn an déi dann och an den nächste Joren eis weider hëllefen, mee och virun allem déi, déi eis an deenen nächste Joren hëllefe wäerten. An iwwert dëse Wee deet et engem bëssen déck, dass mer déi symbolesch Gedenkminutt fir all déi Memberen, déi eis am Laf vun 2020 verlooss hunn, formell, symbolesch net esou kënnte maachen, mee dofir wollt ech dat zum Schluss maachen, dass mer jiddwereen awer un déi Memberen, déi eis verlooss hunn, kënne gedenken. Merci Iech alleguer. Merci och der Ëmweltministesch, dass se bereet war, iwwer dëse Wee sech un eis ze riichten. Iech alleguer, bleift gesond a komm, mir hunn nach vill ze schaffe fir eis Natur ze schützen, ze retten an da fuere mer esou virun an deenen nächsten 100 Joer. Merci, dass Der dobäi waart.
Här President, Dir Dammen an Hären aus dem Comité, léif Membere vun Natur an Ëmwelt, Dir Dammen an Hären, léif alleguerte, léif Matkämpfer, fir den Naturschutz. Et ass mer eng grouss Freed, haut däerfen iwwert dëse Wee d'Wuert un Iech ze reechen an Iech éischt emol e ganz häerzleche Merci ze soen fir Ären dagdeeglechen Engagement, deen Dir matbréngt fir den Naturschutz, fir den Erhalt vun eiser Liewensqualitéit. An da wëll ech Iech natierlech och nach eng Kéier félicitéieren. 100 Joer Erfarung, Dir sidd e stabillen, en zouverlässege Partner, Dir bréngt eng riseg Erfarung mat vill Memberen, déi sech am Alldag asetzen an déi sech och iwwer d'Zäit ëmmer erëm mat nei erfonnt hunn, well d'Defie vum Natur a vum Ëmweltschutz, d'Defien, déi eis Klimakris matbréngt, och fir d'Biodiversitéitskris verstäerkt an och de ganze Beräich vun der Pollutioun, d'Belaaschtung duerch Pestiziden, déi sinn net méi kleng ginn iwwer d'Jaren, déi sinn iwwer d'Jare méi grouss ginn. A jo, duerch de Covid. hu mer enk eng abrupt Bremsung gemaach a mir hunn eng Kéier missen iwwerleeën, Wat ass eis iwwerhaapt wichteg? An ech mengen, datt mat aller Tragedie, déi mer hunn a wou mer alleguerten ze bekloen hunn, datt mer Leit iwwert dëst Joer verluer hunn, esou ass et awer och esou, datt mer och mussen no vir kucken an datt mer och musse gesinn, datt déi Kris hei duerchaus an eis bewierkt huet, datt mer eng Kéier iwwerleeën, Wat ass wichteg? An do ass eis bewosst ginn, datt déi Leit, déi mer gär hunn, datt d'Famill, datt d'Natur, an déi mer kënne spadséiere goen a wou se deen een oder aner sécher mam Vëlo ënnerwee war mat der Famill, datt dat wierklech wichteg ass an datt Liewensqualitéit an eng intakt Natur mat gudden Ekosystemer, wou eis Landwirtschaft ka gesond Produite maachen, datt dat net eidel Wieder sinn, mee eppes, wat mir ganz dringend brauchen. An eppes Zweetes, wat déi Kris eis bruecht huet, dat ass, dass mer genau erkannt hunn, dass mir eis Natur, eise Planéit brauchen, dass mer eis Mär Äerd gemeinsam musse schützen an dass et en enke Lien gëtt tëschent eis Mënschen a gudde gesonden Ekosystemer. Natur an Ëmwelt, seng Memberen, seng Dynamik bewierken, dass mer vill erreecht hunn an deene letzten 100 Joer, an dat net nëmmen well vill Leit haut aktiv sinn am Klimaschutz, am Naturschutz, well vill Leit sech begeeschteren bäi Vugelbeobachtungen a well mëttlerweil och, mengen ech, ganz grouss Sensibiliséierung ass, dass et net einfach nëmmen drëm geet, wann iergendwou en Nascht ass, wou Harespele sinn, déi kabott ze maachen. Do spillt Natur an Ëmwelt eng ganz wichteg Roll vu Sensibiliséierung, vu Berodung, dass mer d'Schéinheet ronderëm eis erëmgesinn an dass mer et wäertschätzen an dass dofir, mengen ech, éischt mol e grousse Merci lasszeginn. Dann, mengen ech, ass et awer och esou, dass een an esou enger Usproch sollt op d'Zukunft hiweisen. Mir hunn an de letzte Jahre vill gemeinsam gemaach, fir eisen zweeten nationalen Naturschutzplang ze erfëllen. E Merci all deenen, déi gehollef hunn, zum Beispill a LIFE-Projete, wou ech wëll zum Beispill LIFE-Orchis erwähnen. Do, mengen ech, si Saache gutt gemaach ginn. Op anere Plaze gesi mer riseg Defien, besonnesch wat d'Oppelland ugeet a wat d'Fiichtgebidder ugeet. An do hu mer ganz vill gemeinsam Aufgaben, wou ech mer hoffen, dass mer am drëtten nationalen Naturschutzplang, wou mer Är aktiv Mataarbecht brauchen an och erwünscht ass, dass mer do nach eng Kéier méi an den Detail ginn. Mir hunn an de letzte Jaren esou vill investéiert hei zu Lëtzebuerg. wéi nach ni an den Naturschutz, an den Ëmweltschutz, an de Klimaschutz. Mir hunn eis nei Kadere ginn. Mir hunn en Naturschutzgesetz. Mir sinn amgaangen un engem Bëschgesetz ze schaffen. Dat wäert elo an der Chamber debattéiert ginn. Mir kréien e Buedemschutzgesetz. Och do hu mer en Avis vum Statsrot. All déi Gesetzer déngen a sech, a mir hunn d'nei Klimagesetz, an all déi Gesetzer déngen drun, datt mer gemeinsam proaktiv de Schutz vun de Liewensraim, vun der Natur, vum Klima an soumat och de Schutz vun de Mënsche weiderdreiwen. A gemeinsam ass hei d'Stéchwuert. Gemeinsam heescht och, dass elo all Gestiounspläng fir d'Natura 2000 Gebidder stinn a mer an de Comités de pilotage mat Iech, mat de Bëschbesëtzer, mat der Landwirtschaft, mat de lokale Leit, schaffen, fir konkret um Terrain Naturschutz ze maachen. An och dorëm spill dach eng wichteg Rôle, spillt jiddereen, dee mat aktiv um Terrain ass, e wichtege Rôle, fir dat ëmzesetzen, wou mer an der Politik nëmme kënne Kadere setzen a Saache finanzéieren. Stéchwuert matschaffen, den Naturpakt, deen ass ënnerwee, de Klimapakt zwee Punkt null ass ënnerwee. An och do versiche mer um lokale Plang, mat allen Acteuren lokal Strategien ze maachen, well de Biodiversitéitsverloscht, trotz all de positiv Meldungen, wou mer erëm gesinn, dass e Storch hei ukomm ass, wou mer gesinn, dass mer punktuell besser ginn, Orchideeëwisen haut erëm hunn, trotzdeem muss mer awer och feststellen, dass den Aarteschwond weider ëmmer nach present ass, dass d'Zerschneidung grouss ass. An ech mengen, dass eis. Vill Instrumenter kënnen hëllefen, mee wichteg ass, dass all Niveau aktiv ass an dofir den Naturpakt, hoffen ech, dass et genau esou en Erfollegsmodell gëtt wéi de Klimapakt, wou mer elo déi zweet Versioun ënnerwee hunn. An de Moment de vérité, an do huet, ass och Äre President drop agaangen, de Moment de vérité wäert sécherlech sinn um internationale Plang, ob mer et fäerdegbréngen op enger Biodiversitéitskopp eis op eng gemeinsam Rees ze man, fir nach méi Naturschutz ze man, wou Europa seet, jo mir wëllen 30 Prozent vun eisem Territoire schützen, brénge mer et fäerdeg um weltwäiten Niveau gemeinsam zesumme fir den Naturschutz anzestoen. En zweete Moment de vérité an Europa wäert sinn, ob mer et fäerdeg bréngen eis gemeinsam Agrarpolitik esou ze veränneren, dass Klimaschutz, Naturschutz zesumme mat landwirtschaftlecher Exploitatioun vun Terrainen ka gemaach ginn. an da si mer hei zu Lëtzebuerg natierlech och weiderhin drun um Schaffen, manner Pestiziden, méi Diversitéit, dat net nëmmen op eise Felder an an eise Wisen, mee och un eisem Teller bäi eiser Ernährung. Insgesamt hu mer et hu mer et am letzte Jar trotz Kris awer mat Natur an Ëmwelt an der Fondatioun zwou Komma fënnef Milliounen Euro hei zu Lëtzebuerg investéiert an e ganz konkreten Naturschutz Sief et, dass Natur an Ëmwelt zu Diddeleng d'Déierestatioun ausbaut, dass do ganz vill Leit ënnerwee sinn, wierklech eng formidabel Aarbecht ze leeschten, och Iech alleguerten e grouse Merci. Sief et, dass eng Fondatioun aktiv gëtt bei Terrainskäf, dass um Terrain Naturschutz gemaach gëtt, sief et iwwer Konventiounen, wou Sensibiliséierung a Richtung vun eise Bierger gemaach gëtt. Dëst sinn eminent wichteg Aufgaben. Merci alle Mataarbechter vun Natur an Ëmwelt a Merci all den Aktivisten dobaussen. An domatter wënschen ech Iech e gesond Joer. Ech wënschen Iech e flotte Rescht vun der Veranstaltung an nach eng Kéier grousse Merci fir Ären Engagement.
D'Mouk ass net dat schéinsten d'Déier. Wosst der, dass se den Erzielungen no eng verzaubert Hex ass? Majo, stellt iech vir, et gëtt se net just an de Märercher. Mouke liewe meeschtens um Land an am Fréijoer brauche si eise Schutz. Natur an Ëmwelt presentéiert iech den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf M ze schwätzen a virun allem op d'Mouken. Et stëmmt, eng Mouk ass kee Fräsch. Si geet nëmmen an d'Waasser fir sech fortzeplanzen. Wann d'Deeg méi laang ginn an d'Nuetstemperature klammen, maachen d'Mouke sech op de Wee. D'Männercher hale sech gären un de Weibercher un a loosse sech bei d'Gewässer droen. Am Grupp leeë si wäit Distanzen zeréck a beweege sech ganz lues virun, wat immens geféierlech ass, besonnesch dann, wa se iwwer d'Strooss ginn. A Stroosse ginn et haut bal iwwerall. Bei 10 Autoen an der Stonn gëtt een Drëttel vun de Mouken iwwerrannt. An elo, wéi kann een hinnen hëllefen? Zum Beispill mat temporäre Mesuren, wéi déi Schëlter an de Gemengen opzeriichten. Esou maachen d'Automobiliste méi lues an d'Mouken hunn eng Chance ze iwwerliewen. Doriwwer eraus kann ee Clôturen installéieren, fir se ze leeden an um Bord opzefänken. Et ginn och dauerhaft Léisunge wéi Guidéiersystemer, déi fix agebaut sinn a mat deenen d'Mouke sécher duerch en Tunnel geleet ginn. Mee mir brauchen trotzdem méi Benevollen, fir ze hëllefen d'Mouken iwwer d'Strooss ze bréngen. Op naturëmwelt.lu mam Stéchwuert Mouke kënnt Dir uginn, dass Dir eng Aktioun plangt oder eis iwwer d'Risikozonen informéieren. Schléisst Iech eis un, fir dass d'Magie vun de Mouken nach laang ka weider bestoen. Rendez-vous um Site naturëmwelt.lu fir weider Infoen. D'Jubiläumsbuch ass an de Bicherbutteker a bei Natur an Emwelt ze kréien.
Gudde Moien alleguerten. Ech presentéieren Iech e klengen Iwwerbléck vun den Aktivitéite vun der Fondatioun Hëllef fir d'Natur vu Natur an Ëmwelt. Ech fänken un mat e puer Zuelen. D'Fondatioun ass 39 Joer laang schonn aktiv, also ass 1982 gegrënnt ginn, an an deene Joren, all deene Joren zesumme konnte 1.516 Hektar un interessante Liewensraim kaaft ginn. An dëst Joer, also 2020, sinn eng 118 Hektaren do derbäikomm. Dat ass schonn en aussergewéinlecht Joer gewiescht. an dat Ganzt war fir e Gesamtbetrag vun zwou Milliounen Euro. Vun deenen zwou Milliounen Euro si 740.000 Euro Fonds propres an den Akaf vun Terrainen gaangen an dovunner si 420.000 Euro aus privat Donen oder Donen vun Entreprisen oder Mécénat. Dat sinn dann. Och ganz vill Suen, déi dann an d'Gestioun ginn, eng 600.000 Euro, wat méi Terraine bäikommen, wat natierlech och d'Gestioun, de Budget vun der Gestioun méi héich gëtt. Bei deenen 1.560 Hektar hu mer 650 Hektar Fiichtgebidder, 220 Weieren, dovunner ass een Deel am Laf vun de leschte Joren ugeluecht ginn, dat gesi mer nach méi spéit, wa mer d'Projete virstellen, oder aner Weiere si mat dem Terrain kaaft ginn. Dann hu mer 87 Hektar Dréchewisen. E groussen Undeel dovunner sinn an d'Rei gesat ginn am Kader vun engem grousse Life Orchids Projet. 45 Hektar Bongerten, dozou gehéieren och eis Sortebongerten fir den Erhalt vun den traditionelle regionalen Uebstzorten. Dann 715 Hektar Bëscher, dozou ziele mer och Successiounsflächen, Gebüscher a Louhecken. Dann, déi ganz Aarbechten, déi ganz Projeten an Aktiounen gi begleet vun enger Ekipp vun 22 Mataarbechter, déi zesummen eng 30.000 Stonne geleescht hunn iwwer dat ganzt Joer 2020. An déi ganz Fondatioun gëtt vun engem Verwaltungsrot vu Benevollen, vun néng Benevolle begleet, An déi Décisiounen huelen, an dat am Kader vun 10 Reuniounen, déi 2020 stattfonnt hunn. Ma all dat zesummen erlaabt eis dann, eis Aarbecht an eis Missiounen nozegoen, dat heescht den Opkaf vun Naturschutzgebidder an déi Gestioun dovunner. An hei e schéint Beispill, dat ass de Lannebuer am Kessel bei Weiler-la-Tour, wou d'Stëftung och Propriétaire ass vun engem Deel dovunner. a wou och am Kader vun engem Aktiounsplang fir Weieren och nei Weieren ugeluecht goufen d'lescht Joer, also 2020, an dëst Joer kommen der do och nach dobäi. Zu de Reserven, also zu eise 1.560 Hektar, hu mer eis d'lescht Joer Gedanke gemat a mir hunn do eng systematesch Oplëschtung duerchgefouert, well An all deene Jore si vill kleng Parzellen zesummekaaft ginn an op verschidde Plazen erginn dat mëttlerweil richteg Naturschutzgebidder. An déi hu mer all opgelëscht a klasséiert regional no den, no der Geologie an no dem Klima, oder deen och dofir suergt, dat mer do speziell Liewensraim a speziell Aarten do virkommen. Esou koume mer op Iwwer 80 Réserves naturelles vun der Fondatioun, déi sech opdeelen a 15 verschidde Gebidder. Als Beispill kann een hei d'Cornelis Millen zitéieren an de Plang dovun erweisen, wou een dann erkennt, wéi vill Aarbecht do derhannert stécht, fir all déi Parzellen do zesummenzekréien, sou dass mer haut do an deem Gebitt am Norden bei Ëlwen eng 55 Hektar an der. Zentral soen, also an deem Naturschutzgebitt do leien hunn als Fondatioun, an dann och do ganz vill Moossname fir d'Opwäertung vun den eenzelne Liewensraim oder vun deene wichtegen Zilaarten och all Joer do ëmsetzen. D'lescht Joer sinn och nach nei Gebidder bäikomm, wéi zum Beispill am Ochelter an der Gemeng Rammerech bei Bilsdref, Do konnte mer 3 Hektar vun engem ieweschten Dall kafen. Och ganz interessant, well dat e Quellgebitt ass. An elo suerge mer dann dofir, datt dat och extensiv genotzt gëtt a wat dann och interessant bleift fir verschidden Aarten, déi op esou Gebidder ugewise sinn. Riets hutt Der eng Kaart, wou een erkennt all d'Plazen, wou d'lescht Joer Fläche kaaft goufen. Dir gesitt, datt mer do Schwéierpunkt hunn, souwuel op der Musel also méi am Oste wéi och am Norden, an dat huet mat deene Projeten ze dinn, an deene mir virun allem dann och Terraine kafe ginn. An Dir gesitt do och, datt mer nach eng ganz Rei Projeten, dat sinn déi orange Punkten, an der Prozedur sinn, also an der Diskussioun si fir kaf ze ginn. An dat heescht, mir wësse lo schonn, datt dëst Joer och nach vill Gebidder dobäikommen. Hei en anert Beispill, wou ee gesäit, wéi komplex a wéi vill Aarbecht dat duerstellt, fir esou Terrainen ze kafen. Dat ass am Lamert bei Schengen niewent der Uertschaft vun Elveng, wou am Kader vum Life Orchies fir d'Erhale vun den Dréchewise ganz vill kleng Parzelle konnte kaaft ginn. An dat heescht. Fir do déi Kärzon ze vergréisseren, sinn do ganz vill, ass do ganz vill Aarbecht dragestach ginn, fir d'Kärzon do kënnen ze vergréisseren an dann och eng passend Gestioun do ëmzesetzen. Mee do sinn net nëmmen Dréch, do ass net nëmmen Dréchewues, do hu mer och am, laanscht d'Baach ganz interessant Fiichtberäicher, wou och schonn e Weier ugeluecht gouf. Een anert Beispill ass sinn eis Réserves naturellen zu Sir, also op der belscher Grenz, wou mer an deene leschte Joren eng 14 Hektar konnte kafen iwwert déi lescht puer Joer. An dat sinn och ganz interessant Naaswisen, Naasbroochen oder aarteräich Méiwisen oder och nach extensiv genotzte Weeden an och eng Rei vu Louhecken. An riets ënnen gesitt der wéi dat sech iwwert déi verschidde Joren dann déi Terrainen zesumme koumen, sou dat mer herno och eng interessant Kärzon hunn, wou mer kënnen d'Moossnamen optiméieren, d'Gestiounsmoossnamen optiméieren. Hei e Beispill vun esou enger Dallwiss, déi e potentielle Liewensraum ass fir de Blauschillender Feuerfalter. wou mer dann och mussen dofir suergen, datt dee Liewensraum interessant bleift oder esouguer nach opgewäert gëtt. Dat heescht, mir mussen onbedéngt verhënneren, datt dat do erëm zouwiisst. Dat si jo Grenzertragsfläche fir d'Landwirtschaft. Dat heescht, mir mussen dann iwwert gewësse Moossnamen den Terrain erëm opmaen an dann déi passend Gestioun, Notzung, sief dat duerch Méien oder Beweedung, erëm do hierstellen. A hei nach en anert Beispill vun enger ganz interessanter Méiwiss laanscht enger Baach. wou mer déiselwecht Problematik hunn, wou mer musse kucken, dat déi iwwert passend Moosnamen och opbleift a weider geméit gëtt. D'lescht Joer konnte mer och bal 7 Hektar ronderëm de Brill vun Dienjen am Norden an der Gemeng Wëntger kafen, Een Deel dovunner läit um Brill selwer drun, dat heescht dat ass e Fiichtgebitt, an déi aner leien an der oppener Gewan. Dat sinn och ganz interessant Terrainen, well mer do kënnen d'Connexioun zu aner Gebidder hierstellen duerch Uplanzunge vu Strukturen. An oder dat sinn och interessant Terrainen, déi mer emol kënne gebrauchen, fir ze tauschen, fir méi arrondéiert Kärzonen ze kréien op aner Plazen. Hei e Beispill vun der Landschaft, wou een elo schonn Strukture sinn, mee wou een dann nach kann déi Terrainen do opwäerten duerch weider Uplanzungen. Hei e Beispill vun engem potentielle Liewensraum fir eis Heed. Dat ass e südexponéierten Ham am Natura 2000 Gebitt Kiischpelt. dat bësse méi wéi en Hektar grouss ass, an do op deem iwwerflächleche Buedem ass et interessant, deen och opzebehalen an duerch eng passend Gestioun ze kucken, dat d'Heed sech do erëm kann usidelen an ausbreeden. Da komme mer an den Osten, an eiser Réserve naturelle Gëllebierg oder Wakelter Bierg. wou mer eng Rei Terrainen och an de leschte Joren am Kader vum Life Orchis konnte bäikafen. Mir hate schonn do eenzel Flächen, awer duerch deen Zoukaf krute mer dunn och eng Fläch vun dräi bis dräi Hektar. An dat sinn al verbuschte Terrassen, déi mer am Kader vun deem Projet erëm opgemat hunn, deelweis opgemat hunn a wou elo duerch Beweedung mat Schof, déi opbleiwen an duerch Ausséie vun deenen typesche Planzenaarte rëm e ganz interessante Liewensraum, also eng aarteräich Wiss oder souguer en Dréchewues kann rëm do sech ausbreeden. Ähnlech si mer och virgaangen um Gëllebierg, Wakelter Bierg bei Wuermer, deen. deen och zougewuess war an deen am méi géi ass wéi de Gëllebierg, do sinn och am Rahme vun dem Life Orchis eng gréisser Entbuschungsmoossnamen duerchgefouert ginn an do sinn och eng ganz Rei kleng Terrainen iwwert déi lescht puer Joer vun deem Projet do kaaft ginn an dat huet eis erlaabt dann déi Moossnamen do ëmzesetzen. Eng extra Reserv, déi dobäi komm ass, also extra an deem Sënn, datt et méi wéi 18 Hektar sinn, dat sinn d'Terrainen ronderëm d'Rossmillen, déi interessant sinn, well mer do op e puer Hektar grouss Weieren hunn. Mir hunn zwou Baachen, déi do zesummekommen a mir hunn verschidde Bëschtypen, ënnert anerem och

hinzekréien. Eng vun de Moossnamen ass och d'Opwäertung vun de Weieren an d'Renaturatioun vun deene Baachen. An do, fir dee Kaf krute mer och eng speziell Ënnerstëtzung vum Ministère, fir dat, fir dee gesamte Terrain do. kënnen ze kafen. Wéi gesot, wat méi Reserve bäikommen, wat mer, wat d'Erausfuerderung ass, och déi Moosnamen, déi passend Gestioun op deene Reserven do ëmzesetzen. Mir kréien do all Joer eng substantiell Ënnerstëtzung vum Ministère, fir dat ze maachen. Mee do kommen nach aner Mëttelen am Kader vun der Ëmsetzung vun den Aktiounspläng fir Aarten a Liewensraim, déi kommen do och nach derbäi. Dat heescht, d'Moossnamen op deenen, déi mer do ëmsetzen, sinn esouwuel Méie vu gewësse Standorter, planzen, Uplanzungen, d'Clôturen erneieren, do wou et néideg ass, fir datt eng extensiv Beweedung ka stattfannen. An hei gesitt Der och eng Foto, wéi mer bei enger Dréchemauer stinn. A mir hu jo och e Projet, fir esou Dréchemaueren ze restauréieren, well dat och ganz interessant Liewensraim sinn. an och Patrimoine culturel duerstellt, deen onbedéngt ze erhalen ass. Wéi gesot, mir setzen eng ganz Rei vu Projeten ëm. Am Kader vun deene Projete kënnen mer esouwuel d'Terraine kafen, wéi dann och d'Gestioun spezifesch fir e gewëssen Aarten a Biotoper do ëmsetzen. Hei ass eng Oplëschtung vun all deene Projeten, déi och dozou bäidroen, d'Ziler vum Plan national pour la protection de la nature, de PNPN zwee, ze erreechen. Ee grousse Projet ass elo ausgelaf, dat ass de Life Orchist. Dofir hu mer awer en anere Projet, ee groussen europäesche Projet, dee gestart ass d'lescht Joer oder schonn dat Joer virdrun, mee dee elo Amgaang ass ëmgesetzt ginn, ass dee vu Beds and Birds. Dann hu mer en Interreg-Projet, wéi schonn ugedeit, fir d'Restauratioun vun den Dréchemaueren an dann eng ganz Rei vun Aktiounspläng fir e gewëssen Habitaten oder Aarten, dat heescht, fir zum Beispill Dréchewues ze erhalen oder eis Muschelaarten an de Baachen. Dat ëmmer mat der Idee, fir de Liewensraum ze verbesseren, opzewäerten oder ze schützen. De Life Orchis, wéi gesot, deen ass elo ausgelaf. An dat war e Projet, deen huet sechs Joer laang gedauert. An am Kader vun deene sechs Joer sinn op 54 Sitten iwwer 700 eenzel Moossnamen ëmgesat ginn. Dat betrëfft an dësem Fall 75 Hektar, déi am Besëtz si vun der Fondatioun. An hei rieds jo der Zuelen, déi beandrockend sinn, Zuelen iwwert all dat, wat konnt erreecht ginn am Kader vun deem Projet. An do sinn och ganz vill Chantiers nature gewiescht. Dat heescht, dat war och eng Geleeënheet, fir d'Leit opzeklären an ze sensibiliséieren zu eiser Aarbecht an zum Sënn an Zweck vun dëse Moosnamen. Am Kader vun deem Life Orchis sinn och vill dréche Wisen an e Beweedungsplang mat erageholl ginn, well eng vun de eng vun de Méiglechkeete fir déi Wisen do opzebehalen, dat ass dat se reegelméisseg beweet ginn. An do hu mer eng ganz flott Kollaboratioun mat dem mat der Wanderschéiferei Weber, déi dann all Joer mat engem Trapp gréisseren Trapp vu Schof do an de Süde kënnt an dann iwwer 40 Hektar vun der Fondatioun dann periodesch do beweet. Hei gesitt der se zum beim Beidler Tipp tëschent Jo Glënster an Beidweiler. E gréissere Projet deen dann ugaangen ass, och mat engem europäesche Cofinancement, dat ass de Bed and Breakfast for Beds and Birds. Dee spillt sech an deene selwechten Natura 2000 Gebidder of wéi. De Leif Orchis just, en huet aner Zilaarten, an zwar geet et hei ëm véier Vullenaarten an zwou Fliedermausaarten. An dee Projet, deen dauert nach bis 2024, an do geet et och drëm, de Liewensraum vun deenen Aarten erëm opzewäerten oder neie Liewensraum ze schafen. Ee weideren interessanten Aktiounsplang, dee wou mer dru bedeelegt si bei der Ëmsetzung, Dat ass den Defit Kamboltsch oder Feet Weieren. An de leschte Joren konnten esou all Joer 10 nei Weieren ugeluecht ginn, sief dat am Norden, méi spezifesch fir de Kamboltsch, oder méi am Osten, Süden, fir all déi aner Amphibien a Molchen. Hei ass e Bild vun der Kornilsmillen, also e Loftbild vun der Kornilsmillen, wou déi nei Weieren ugeluecht goufen. Dir gesitt, all déi Aarbechte fir se weieren unzelee si relativ opwenneg. Do musse schonn schwéier Maschinnen erbäigeholl ginn, mee d'Resultat ass ëmmer beandrockend. Schonn no zwee Joer hunn do sech déi typesch Planzen an Déieren erëm installéiert. Souwäit de Weier d'ganzt Joer duerch Waasser féiert, mee och déi periodesch, déi Weieren, déi nëmme periodesch Waasser hunn, sinn och ganz interessant. fir d'Biodiversitéit op deene Standorten ee gréissere Projet ass den Aktiounsplang fir aarteräicht Gréngland am Norden. Do geet et virun allem ëm d'Restauréierung vu Fiichtgebidder mat deenen typesche Liewensraim, déi do virkommen, naass Broochen, aarteräich Méiwisen. oder extensiv weeden, do jee no Standort gräife mer do op d'Méien zeréck, och schounend Méien mat Méibalken oder fir emol déi héich mehrjährig Planzen zeréckzedrängen op Mulchen. Do muss een natierlech och ëmmer kucken, datt een alles wat do ufält un organeschem Material kann erausféieren. An do och am Norde setze mer och ganz oft de Wanderschäferei an, fir déi Flächen do op ze behalen an extensiv ze beweeden. Wat dobäi koum am d'lescht Joer, dat ass eng ganz Rei Projeten, déi mer gemat hu fir d'Opforstung vun eise Bëschparzellen, wou virdrun Fichte stoungen. Dat heescht, dat sinn entweder Kalschléi oder Flächen, wou elo nach Fichte stinn, mee déi an den nächste Jore wahrscheinlech, héchstwahrscheinlech, wäerten agoen duerch de Borkenkäfer. Dat heescht, dat si Flächen, déi richteg, wou d'Fichte richteg krank sinn. Dat heescht, mir kucke elo op deene Flächen erëm e naturnoen, aarteräiche Mëschbësch hinzekréien. An do geet et op där enger Säit dann drëms, déi Fläche fit ze maachen fir d'Uplanzung. A wa d'Uplanzung bis gemaach ass, da muss een natierlech och dofir suergen, datt déi Planzen ukommen. Dat heescht, déi musse geschützt gi virun dem Verbass vum Wëld. Hei ass zum Beispill esou ee gréissere Gebitt bei Doesbuerg, wou mer eng 10 Hektar. konnten zesumme kréien a wou mer elo an den nächste Joren dat erëm opforsten. An dat ass jee no Standort a jee no Lag vun de Parzelle kommen do verschidde Bamaarten hin. Dat konnte mer dank der Ënnerstëtzung vu verschidde Sponsore maachen, déi eis bei gären ënnerstëtze bei dësen Aktiounen. Et ass jo och u sech eng Saach, fir géint de Klimawandel ze kämpfen, well eis Bëscher do e wichtege Beitrag leeschten. Also eis resistent, resilient Bëscher si wichteg géint de Klimawandel. Hei zu Ruedersen am Lieu-dit Schlechtefuert, wou dann opgelëscht ass, wéi eng verschidde Bamaarte mer do uplanzen, déi sinn dann un deem Standort do ugepasst. an e gréisser Projet, Opforstungsprojet op der Tretter Baach bei der Neimillen, wou mer dräi verschidde Parzellen hunn, déi elo an der nächster Saison opgeforst ginn. An do hu mer dräi verschidde Situatiounen, dat eent ass e Kalschlag, e bestehende, en neie Kalschlag, dat anert ass méi eng Kalschlag, déi scho méi laang, gemat gouf, mee wou awer keng Beem opkommen am Moment, an dat anert si Fichten, déi am Gaang sinn anzegoen. Dat heescht, do muss nach geraumt ginn. An jee no Situatioun kommen do och verschidde Bamaarten hin. An hei de klengen Hiweis op d'Journée internationale des forêts, déi elo all Joer stattfënnt, wou mer eis dru bedeelegen, mat all deene Partneren an Acteuren, déi an deem Beräich aktiv sinn. An do ass eebe grad dëst Joer déi d'Resilient, also de Kampf géint de Klimawandel an d'Bëscher fit ma géint de Klimawandel ass ee vun den Haaptthemen dobäi. Well niewent all deene Projeten hu mer och nach déi Saachen, déi all Joer déi weider lafen, wéi eis Muschelzuuchtstatioun oder eise Waassererliefniszentrum am Norden, also op der Kaalber Millen, Dat war natierlech an dëse Covid-Zäiten, sinn do ganz vill Aktivitéite wechgefall. Mir hoffen natierlech, dat mer do am Laf vun dësem Joer kënne rëm do ufänken ënnert där eng oder aner Form, well dat awer an de leschte Joren e flotte, e gudde Succès hat. An dann zousätzlech zu deene villen Aktivitéiten och nach Opklärungsaarbechten, eis Journée nationale de l'Arbre, Uplanzungsaktivitéiten, den Ënnerhalt vun eise Bongerten, all déi aner Aktivitéite maache mer do weider. Voilà, fir ofzeschléissen nach eng Kéier e Bilan, fir ze weisen, wéi d'Situatioun ass bei der Acquisitioun vun den Terrainen. Dat heescht, do gesäit een am lénkse Grafik, wéi dat och 2020, also d'lescht Joer, an d'Luucht gaangen ass. Duerch déi 118 Hektar, déi elo bäikommen, an natierlech ass den de Budget fir d'Gestioun, dee muss dann och do nozéien. An do hoffe mer natierlech, datt mer och weider ënnerstëtzt gi bei eisen Aktivitéiten an eise Projete vum Ministère, deen iwwert all déi Projeten eis erlaabt, do och weiderzekommen. Natierlech och, datt mer an Zukunft och nach weider Done kréie vun de Privatleit, Privatdonen oder vun eise Sponsoren, well nëmme esou ass et méiglech, fir eise Missiounen nozekommen. Voilà, ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren.
Dir wosst et vläicht nach net, mee déi gutt Äppel a Kiischten, déi Dir bei der Boma oder dem Bopa giess hutt, oder déi Dir gepléckt hutt, wärend Dir de Bam eropgeklomme sidd, dach, dach, dat hu mer all gemaach, kommen aus de Bongerten. Natur an Ëmwelt presentéiert Iech den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf U ze schwätzen a virun allem op den Uebstbongert. Et ass eng Form vun Uebstubau, déi zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun säit Joerhonnerte praktizéiert gëtt. Virun 100 Joer hunn 1,2 Millioune Beem Uebst geliwwert. Haut si just nach 200.000 Héichstammbeem iwwreg bliwwen. D'Deklaréiere vu Gréngflächen als Wunn an Industriegebitter, wéi och Akafszonen, huet vill Terraine kascht. Doriwwer eraus hätten d'Konsumenten am léifste gär makellost Uebst. Ma beim Bongert geet et net just ëm d'Friichte selwer. Et ass e Liewensraum fir Vullen, Mamendéieren an Insekten, mat vill Biodiversitéit. Fir d'Erhale vun den Uebstbeem ginn nei Bongerten ugeluecht, mee et ass genee esou wichteg, déi al ze fleegen. D'Natur an Ëmwelt organiséiert Aktiounen, fir ze planzen, ze schneiden an d'Uebst opzerafen. Dëst kann dono weiderverschafft ginn oder. Et léisst ee sech et direkt op der Zong zergoen. Also, hutt Dir Loscht Benevole ze ginn bei Aktiounen déi Friichten droen? Rendez-vous um Site naturemwelt.lu fir weider Infoen. An d'Jubiläumsbuch ass an de Bicherbutteker a bei Natur an Emwelt ze kréien. Gudde Moien alleguer, léif Memberen, léif Interesséiert um Naturschutz, un Natur an Ëmwelt. Ech hunn dann haut d'Missioun, Iech eise Joresbericht virzestellen, deen Der schonn virun enger gewësser Zäit an Äre Boîte fonnt hutt warscheinlech. Et ass dëst Joer e bëssen anescht, well mer deen Deel, deen normalerweis op der Assemblée générale virgestallt gëtt, zesumme mat deem Deel maachen, wéi mer en um Kongress virstellen. Dat heescht, d'Aarbecht vum Conseil zesumme mat der Aarbecht vun eiser professioneller Ekipp stellen ech elo an engem Wësch vir. Hoffe mer emol, dass et net ze laang gëtt. Deen doten hutt Der fonnt. Dofir ginn ech och elo net op ze vill Detailer an. Hei dann nach eng Kéier eise Comité mat den Nimm. An ech hunn awer och se eng Kéier, d'Biller vun hinnen, wéi Der se am Regulus kënnt erëmfannen, soudass een och jiddwereen erëmerkennt. Eis Generalversammlung d'lescht Joer schonn war virgesinn op den 21 Mäerz, an schonn déi konnte mer leider net duerchféieren, wéi mer et geplangt haten. Dofir hu mer an deem Joer zwou Generalversammlungen per Courrier ofgehalen. D'Resultat dovunner ass Iech, denken ech, och bekannt. De Verwaltungsrot hat nach weider 11 Sëtzungen d'lescht Joer. Mir haten e ganz Koup Aarbechtssëtzungen an och mat, zesumme mat Verwaltungen, awer och interner iwwer Zoom, well dat dann eben eis en Outil ginn ass, fir ze schaffen. Och elo sinn nach d'Verwaltungsrotssëtzungen Net presentiell, also och mir gesinn eis net zesummen, mee nëmme virun engem Bildschierm. Dann huet och leider missen an deem Joer en Treffe wat geplangt war tëschent dem den zwee CA'en vun der Stëftung an der Asbl an där ganzer Equipe vum Personal op Weideres verschuppt ginn. Zum Gléck hate mer et bis. Des Kris lassgaang ass, schonn gutt gepackt un eisem Buch ze schaffen an esou konnt eise Redaktiounscomité awer en gros oder a klenge Sëtzungen zesumme weider schaffen, esou wéi dat virgesinn war. An e ganz Koup aner Aarbechtssëtzungen, wéi zur Séance académique, der Beréngung an sou weider huet eise Conseil natierlech och begleet, heiansdo op der Plaz, ganz oft awer virum Bildschierm. Voilà, eis zwou Generalversammlunge mat der Ännerung virun allen Déngen um Plang vun eise Memberschaften, wou mer eis virun allen Déngen nei elo och un d'Jugend, un d'Studenten adresséiere mat enger vergënschtegter Memberschaft vun 10 Euro, mee awer och eis Eenzel a Familljememberschaften. Opwäerten, duerch Reduktiounen am Shop, duerch eng aner Duerstellung a virun allen Déngen och duerch Reduktioune bei verschiddenen Aktivitéiten, wou ee kann deelhuelen. D'Ekipp vun Natur an Ëmwelt war 2020, also d'professionell Ekipp, deelweis zu 27 Mataarbechter an engem verschiddene ganz oder Hallefzäit. Aarbechtsverhältnisser, esou dass mer an engem équivalent temps plein 20 Mataarbechter haten. Mir hunn e puer Personalwiesselen am Shop oder an der Berodung, déi Iech vläicht schonn opgefall sinn oder och am Reguluster gesinn hutt. Mir hunn eis all missen e bëssen adaptéieren a mir schaffen och elo selten all zesummen op der Plaz op der Kockelscheier, mee mir sinn ëmmer mol am Teletravail. oder op der Kockelscheier an awer trotzdeem probéiere mer no beschte Méiglechkeete fir Iech do ze sinn, dat och hoffentlech geschwë mat enger neier Telefonszentral, wou mer nach vill méi flexibel sinn an ëmmer erreechbar fir Iech sinn. E klenge Résumé, wéi Der en gesinn hutt am Joresbericht. Et konnten trotzdeem eng ganz Rei Veranstaltunge lafen. Natierlech ass awer och ganz vill einfach kommunikativ op soziale Medien ofgelaf oder an der Press. An dat spigelt sech dann an enger Zomm vu bal 60 Pressemitteilungen erëm oder eben 2.000 neie Leit, déi eis op eise soziale Medien suivéieren. Dann. Zum eigentlechen Deel vun eisen Aktivitéiten. Et huet relativ séier am Joer ugefaang mat Saache ronderëm eis 100 Joer, déi mer hu missen annuléieren, wéi eben eis speziell geplangte grouss Botzaktioun laangscht 100 Kilometer Gewässer, wou mer eben eng kleng Aktioun konnten online maachen, wou hei sech d'Personal an awer och d'CA's-Memberen zesumme bedeelegt hunn. Da gouf et weider mat eisem Laf fir d'Natur. Deen hu mer direkt missen zweemol verleeën, well en am Mee net konnt stattfannen. An um neien Datum, dee mer gesicht haten, am Oktober, hu mer en och missen erëm réckelen, well do d'Zuele leider erëm an d'Lut gaang si vun de Covid-Infektiounen. An dofir bleift eis do nëmmen eis Online-Laf-Challenge erhalen. Mee do hunn d'Leit awer richteg gutt matgemaach an sinn iwwer 10.000 Kilometer gelaf oder gaang ginn an eis gemellt ginn am Kader vun där Lafchallenge. Dann eist Fest vun der Natur, klassesch den drëtte Weekend am Juni, hu mer leider och missen ofsoen. Fir dëst Joer schaffe mer dann drun, iech iergendwéi eng Alternativ kënnen unzebidden, wou mer alleguerte sécher awer eng kleng Variant vum Fest kënnen erliewen. Weider eis 100 Joer Feierlechkeeten, déi dann eben net esou vill konnte gefeiert ginn, richteg esou vill zesummen, mee mir konnten awer trotzdem e puer Saache realiséieren, ënnert anerem eise Quartett, dee esou vill Succès hat, dass der mëttlerweil nach ganz knapp 500 verfügbar sinn. Wann der also nach keen hutt, dann ass dat elo de Moment, Iech am Shop ze mellen. Op der anerer Säit awer och déi Action Bounce, wou een kann einfach mat sengem Handy e Code scannen an dann iwwert eng App eng Zort Schnitzeljuegd maachen, zum Beispill am Stater Park oder einfach vun doheem aus, e Quiz, wou een d'Äntwerten drop an eisem 100 Joer Buch fënnt. An dëst Buch hu mer dann leider net op enger grousser Séance académique mat vill Public virstelle kënnen. Mee awer trotzdem dofir mat engem flotte Video, dee mer konnte mat Kënschtler zesummen ophuelen an deen der och ëmmer nach op eisem Youtube-Kanal kënnt fannen an nokucken. Eis 100 Challengen fir 100 Joer hu mer elo wärend bal engem Joer mat zwee klengen Challengen d'Woch iech an all déi aner Leit dobaussen, déi eis op eise soziale Medien suivéieren, probéiert ze animéieren, vläit mol eng Woch laang net sech ze beschwéieren an d'Saache vun der liichter Säit ze huelen oder eben eng Woch laang nëmme Krunnewaasser ze drénken. An dës Challengen sinn am Allgemenge meng ech ganz gutt ukomm am Alldag an ganz gutt gedeelt ginn. Eist grousst Evenement mam Andreas Kiling ass natierlech och Verluecht, mee verluecht ass net ofgesot. Mir sinn eis sécher, dass mer dat deemnächst iergendwann kënnen och realiséieren. Eis zwou super Publikatiounen, déi dann 2020 entstan sinn, eist Buch fir d'honnert Joer, awer och déi englesch Versioun vun eisem bekannte Vögel Luxemburgs, Birds of Luxembourg, déi der natierlech an eisem Shop kënnt kréien, awer och an allen anere gutt sortéierte Librairien. Fir d'Memberen gëtt et natierlech d'Honnert Joer Buch zum Extrapräis vu 35 Euro och weider hei am Shop op der Kockelscheier. Soss Veranstaltungen, wéi ëmmer eis Wantervullenzielung, déi ass natierlech krisesécher a just virun der Kris konnte mer och nach Den Ex-Tatort-Kommissär, den Andreas Hoppe alias Kopper, begréissen fir eng Liesung iwwer säi Buch Ronderëm de Wollef an der Nationalbibliothéik. Am Oktober konnt awer och eis Marche Gourmande Alternative zesumme mat villen anere Partner stattfanne mat iwwer 100 Participanten. Den Dag an der Natur war 2020 ganz kloer eng speziell Editioun. Mee och do konnte grad iwwert de Summer ënnert dem Slogan Vakanz doheem nach ganz vill flott Aktivitéiten trotzdeem realiséiert ginn. Eisen 2000 Meter Carré Projet huet Leit invitéiert op eisem Geméisstand Woch fir Woch d'Geméis wat geernt konnt ginn mat heem ze huelen an dovun ze profitéieren. Dofir hu mer esou schéi Geméissäckelcher gemaach wou een dann säi Geméis kann ganz plastikfräi dran akafen. Mir invitéieren Iech awer elo ëm den uechtzéngte Mee zesumme mat eis, also als Sektiounen, als Benevole, als engagéiert Membere vun Natur an Ëmwelt, eis op d'Kockelscheier besichen ze kommen, Iech kennenzeléieren, Iech ze échangéieren a virun allen Déngen och eist Feld an de Projet sech méi genee unzekucken. Dann een neie Mataarbechter, deen just kuerz virun 2020 eis Equipe, eiser Equipe bäigetrueden ass, de Mathieu, deen dann vun elo un d'politesch Kommunikatioun iwwerholl huet. huet ganz vill oppe Bréifer geschriwwen, lancéiert dëst Joer, mee natierlech och op den nationalen, internationalen Réseauen, wéi am Votum Klima beziehungsweise Meng Landwirtschaft weider matgeschafft. An zum Beispill de Gruppement vu Votum Klima huet dës flott Campagne mat de Sticker, déi Der hoffentlech iergendwou begéint hutt tëschenzäitlech, lancéiert. wou et drëm gaang ass, wat ee vläit kéint anescht maachen no esou enger Kris. An eisem Buch hutt der dann vläit och dëse flotte Poster fonnt, deen en Deel vun enger Campagne ass, déi nach net ofgeschloss ass, wou et drëm geet, eis ze stäerken, nach méi Mataarbechter ze fannen, méi Leit ze begeeschteren, matzeschaffen am Natur an Ëmweltschutz. An dëse Poster ass och nach ganz vill op der Kockelscheier erhältlech, also wann der wësst wou een ee kann ophänken, mellt iech, dann schécke mir iech gären een zou. An an deem Kader hu mer dann eis Videoen, déi mer schonn ugefaang hunn ze produzéieren 2019, 2020 hu mer déi 15 Videoen ofgeschloss, wou et drëm geet, den Naturschutz während deenen 100 Joer an d'Projeten, déi éierenamtlech realiséiert ginn am Naturschutz, ze presentéieren. Dës Videoe si weiderhin op eisem YouTube-Channel ze gesinn. Dir hutt se virdru gesinn. Jo, dat ware keng Reklammen, nee, dat si Videoen a mir wollten Iech déi onbedéngt weisen. An dofir weise mir iech och elo nach een, wou et ëm d'Insekten an d'Berodung geet.
All déi entomophob, also déi déi Angscht hu virun Insekten, musse lo ganz staark sinn. Et ginn 1,3 Milliounen erfaassten Insektenaarten. Natur an Emwelt presentéiert iech den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf I ze schwätzen a virun allem op d'Insekten. Ech erklären iech wisou. Ouni d'Insekte wär keng Bestäubung méiglech. Ouni wëll Beien, Hunnegbeien a Bommelen, wär eisen Iessdësch also vill méi langweileg. D'Aufgabe vun deene villen Insekte si sou villfälteg wéi si selwer. Si si Pubelsmännercher, Schädlingsbekämpfer a Vullefudder. An ouni si géinge verschidde Villercher wéi d'Schmuewelen, déi nëmmen Insekte friessen, Guer net iwwerliewen. Innerhalb vun 30 Joer si 75 Prozent vun den Insekte verschwonnen, wat op Dauer net gutt ass. D'Fro ass, firwat verschwanne se? Zum Groussdeel ass et den Asaz vu Pestiziden, dee fir d'Massenausstierwe vun den Insekte verantwortlech ass. Mee dat ass nach net alles. Vill Leit hu léiwer e Gaart am schicken Design mat ville Steng, wéi en Naturgaart mat Fudder, Brutplazen a Schutzräim fir d'Déieren. Wat ka jiddereen ënnerhuelen? Selwer am Gaart ouni Pestizide schaffen, biologesch Produite kafen oder mat Hëllef vu Formateure wéi dem Birgit Insektenhoteller bauen. Dës Hoteller hunn zwar kee Wellness, mee si bidde wëlle Beien u Brutraum. Natur an Ëmwelt beréit an hëlleft beim Plange vun naturnoe Gäert a bitt Formatiounen un, fir Educateuren ze weisen, wéi ee mat de Kanner e Gaart fir Insekten uleet a Seed Bombs hierstellt. Wëllt Dir op eise Formatiounen Harespelsexpert ginn oder e Spezialist an der Päiperleksidentifikatioun? Dir kënnt den Insekten och hëllefen, andeem Dir déi wichteg Messagë weiderverbreet. Rendez-vous um Site naturëmwelt.lu.
Dir hutt gesinn, d'Insekte sinn e grousst Thema an der Naturschutzberodung, mee awer net dat eenzegt. An d'lescht Joer hu mer ronn 900 aner Berodungsufroe realiséiert, geäntwert, dodrënner och 230 Meldunge wou et ëm d'Meese goung, déi jo och krank woren 2020. Mir hunn awer och Ëmsiidlunge vu Seejomessekéip realiséiert. Mir hunn en neie Projet mat Mouke lancéiert, wou mer zesumme mat der ANF d'Moukewanderung probéiere méi sécher ze maachen an dëst och um Geoportail duergestallt gëtt. Méi Infoen dozou fannt der op eisem Site. An eng nei Projetsidee, déi mer dann lancéieren an der Berodung, do geet et drëm, méi Klimaschutz, awer och. Aarten an virun allen Dengen Vulleschutz ronderem eis Haiser virun ze dreiwen. Daat ass da fir déi nächst Assemblée Générale hoffentlech. An ze gudder Lescht hu mer dann no 6 Joer dem Elisabeth, oder och Kiischti genannt, missen Äddi soen a mir begréissen dofir an der Equipe elo d'Like, waat vun 2021 un d'Berodung, d'Naturschutzberodung bei Natur an Ëmwelt iwwerhëlt. Eis Harespelen, vun deenen ass elo schonn en Stéck am Video geschwat ginn. Nach ëmmer siche mer no ville weidere benevolle Beroder, déi eist Berodernetzwierk verstärken an och dofir wäert den zwanzegsten Abrëll eng Veranstaltung stattfannen, eng Formatioun stattfannen, wou mer nei Beroder ausbilden, fir an deem Netzwierk opzehuelen. Falls Dir also mengt, dass Dir Leit kënnt iwwerzeegen, dass Harespelen nëtzlech sinn, dann siche mir do genau no Iech. An an deem Sënn hu mer och, well 2020 e bësse speziell war, eise Beroder eng extra Formatioun ugebueden, wéi een um Telefon ka beroden an net muss sur place sinn, fir eng Berodung ze maachen. A da wäre mer och scho bei eiser Centrale ornithologique, déi ganz kloer e groussen Deel vun eiser Ekipp duerstellt, mam Cindy, mam Jean-François, mam Katharina, mam Kelly a mam Patrick zesummen, déi all Är Meldunge verwalten, Iech zur Säit sti fir d'Monitoringen, déi plangen an awer och nach eng ganz Rëtsch aner Projete begleeden. Sou wéi zum Beispill um Ornitho elo ass 2020 déi 50 Milliounste Meldung eragaang. Dofir bravo, Merci un Iech all, dass Der esou staark mellt, well nëmmen déi Donnéeë maachen eis esou staark an hëllefen eis, d'Vullen zu Lëtzebuerg nach besser kënnen ze beschützen. Dann gouf et awer och e Routmilan-Projet, wat en europäesche Life-Projet ass, wou mir matschaffen. An deem Kader goufe 16 Routmilanen 2020 besendert, also mat Senderen ausgestatt. Dat waren alles jonk Vullen. Et geet do drëms, fir haaptsächlech nozeweisen, wéi d'Mortalitéit beziehungsweise d'Iwwerliewenschancen vu jonke Milanen an Europa sinn. Leider. sinn déi Ergebnisser méi wéi ernüchternd, well vun dësem Joer hunn schonn 9 vun deene jonke Rout Milanen et net iwwerlieft. Dann gouf awer och staark un der Checklëscht vun de Vullen zu Lëtzebuerg geschafft, wou déi ergänzt gouf, awer och systematesch ugepasst gouf. An zu gudder Lescht am Benevolat an eise Beréngungsstatiounen, wou der jo och eng Rëtsch aktiv sinn vun iech dobaussen. goufen iwwer 7.000 Vullen am Brill gefaang a beréngt vu 66 verschiddenen Aarten. An an der Schlammwiss, wou natierlech ganz massiv am Vullenzuch beréngt gëtt och, sinn iwwer 24.000 Individue gefaang a beréngt ginn, an dat vun 93 verschiddenen Aarten. Dann eis Natur an Ëmwelterzéiung ënnert der Leedung vum Sonny huet dëst Joer sech ganz vill gewisen an der Cactus Week, wou een regelméisseg konnt eng kleng Publicatioun fannen, wat een an der Natur ka maachen, wat d'Kanner kënne fir d'Natur maachen. Natierlech awer och eis Schoul an Natur, déi 2020 déi éischte Kéier e faarwegen Dossier pédagogique hat, wou et ëm den Spatz an en Doheem fir de Spatz goung. Leider hate mer manner Klassen op der Kockelscheier duerch de Lockdown an och e puer Formatiounen hu missen ofgesot ginn. An trotzdeem hu mer et fäerdeg bruecht 13 Kandidaten duerch eng Formation en nature ze kréien, zesumme mat de Partner aus der Plattform vun der Nohaltegkeetserzéiung zu Lëtzebuerg. Mir konnten awer och amplaz vun engem normale Camp écologique eng ganz Semaine écologique op der Kockelscheier statt fanne loossen, wou d'Kanner dann daagsiwwer Aktivitéiten haten an awer och souguer eng Kéier eng Nuecht dobaussen am Fräie konnten iwwernuechten. An och online si ganz vill Saache fir déi Jonk gelaf, ënnert anerem eng Serie iwwert eis Beien a wéi een eis Beie kann entdecken, mat klenge Filmercher, fannt der op eise soziale Medien. A genau sou wéi d'Aktivitéite bei deene Klengen, war natierlech och bei der Jugend munches anescht. E Projet, dee mer och am Kader vun eisen 100 Joer geplangt haten, wou mer d'Ënnerstëtzung vun Annefor sollte kréien, huet misse bis zu engem onbekannten Zäitpunkt verschuppt ginn. An och vill aner Saachen hu misse verluecht ginn. Trotzdeem konnt een awer sech e Podcast iwwert d'Vullen zu Lëtzebuerg unhéieren an den Nature Explorer Camp, also de Berénger Camp am Haff Réimech, dee konnt och stattfanne mat 15 gléckleche Jonken, déi do participéiert hunn. Donieft eng ganz Rëtsch Workshoppen, déi trotzdeem a Lycéeën ofgehal goufen. Eis Ekipp vum Service Technique ass nach ëmmer schnell ënnerwee a schafft iwwerall mat an, och wa se dëst Joer kee Fest vun der Natur hu missen opriichten an ofriichten a raumen, hu se ëmmerhin eise ganze Shop Nature renovéiert. Dat heescht, deen ass elo vill méi hell, vill méi schéin. Si hunn d'ganz Miwwelen ëmgebaut an alles nei ugestrach. An dofir begréisse mer elo och eis nei Apprentie, d'Lynn. Am Shop waart iech vun lo un ëmmer do empfänkt an iech do och berodend zur Säit steet. An well eise Shop lo méi licht ass, fënnt een do och eis Naturschutzberoderin, also d'Lieke ass och meeschtens do unzetreffen an esou kënne mer vill besser op d'Belange vun der Berodung a vun de Leit déi eis am Haus besiche kommen an eng Fro un eis riichten do agoen. Am Biodiversum. Am Zentrum selwer war et natierlech och 2020 méi roueg, woubäi awer d'Joer nach gutt ugefaangen huet mat enger Bicherwoch vun 800 Visiteuren an och dobaussen am Gebitt immens vill lass war an dofir och de Patrick an d'Isabelle ganz vill do ënnerwee waren. Dann nach e ganz wichtegen Deel vun eiser Ekipp, deen zu ville Momenter d'Stellung am Haus gehal huet, wa ganz wéineg Leit am Haus waren, awer Post triéiert huet, awer an den Telefon geséchert huet, sinn eis Leit vun der Ekipp vum Sekretariat, d'Anita, wat sech éischter ëm d'Sektiounen an ëm d'Membere këmmert, d'Mirela, wat Bei der Fondatioun haaptsächlech d'Conta mécht an d'Cindy wat hatt dobäi ënnerstëtzt. D'Myriam wat d'Comptabilitéit an d'Sekretariat fir d'ASBL mécht an d'Patty wat ganz vill eis Personalverwaltung betreit an awer och soss d'Sekretariat scho säit ville Joren ënnerstëtzt. Da soen ech Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren All Detailer kënnt der natierlech gären noliesen a mir freeën eis iech dono an eisem Zoom ze gesinn, wou der eis Froe kënnt stellen nach ronderëm eise Joresbericht fir eis effektiv Memberen, déi dann och dono e Walziedel kréie fir dësen anzeschécken.